Sut byddwn ni'n mynd ati i ddefnyddio dechneg crynodeb? Wel, ie, ystyr crynodeb yw bod, bod y sawl sy'n siarad y Cymraeg, a wedyn bod rhywun arall yn gwneud crynodeb o beth mae e'n gweud, beth mae hi'n gweud, ac wedyn yn rhoi'r crynodeb. Oedd yn ddull oedd yn cael ei ddefnyddio, uh, wel, dwi'n gwybod yng Nghynadleddau Plaid Cymru, am flynyddoedd cyn bod offer cyfieithu electronaidd wedi dod, oedd, oedd hyn. Um, Nawr, mae e'n iawn, mae'n llaferus, ac y peryg yw y bydd y siaradwr gwreiddiol yn gweud pethau fel 'I speak English to save time', achos mae e'n mynd ag amser. Ond os nag oes dim byd arall i weu-, yy dim un ffordd arall o ddod drosti te, ma' ma' hwnna'n ffordd ddigon rhesymol. Ma'r yym... wel, fel ymgyrch dwyieithog welon ni gyda'r prifathro, a'r ham bones. Mae e'n golygu bod y Cymry, sy, y bobl sy'n siarad Cymraeg, yn clywed popeth ddwywaith, mm. ond um, chimo, a mae'n e, mae e mynd â lot o amser, mae'n e, mae e dyblu amser, wel, dim gwaith dyblu achos crynodeb yw i, ond mae'r ma, ma crynodeb yn gallu bod yn eitha hir os diw eisiau gwneud cyfiawnder a beth sy'n wedi cael ei wneud yn wreiddiol. Crynodeb ar ddiwedd y cyfarfod i gyd bydde fe, neu Wel, yr, yr unig brofiad sydd gyda fi ohono fel gweud y gwir yw beth oedd yn digwydd gyda'r blaid ac oedd y cryno, crynodeb yn dod ar ôl pob aredd. Ar ôl pob. Wel, bydde fe'n angen rheidiol, bydde. Yeah. Ond mewn cyfarfod fel ni, wrth gwrs, oedd lot o areithiau. Ond falle Dwi'n meddwl, na, dwi'n meddwl gallech chi adael yn nes y diwedd, hyd yn oed petai siaradwr un siaradwr gwadd a chi fydden i'n meddwl, bydde rai chi ddod ddeni'r di-Gymraeg fewn yn amlach nag ar ddiwedd yr anerchiad.

Ie, y profiad gwahanol yw beth 'y ni'n defnyddio, mae'r cwmnïau theatr yn defnyddio fe, mae Troi Rhyw yn defnyddio fe, yy sef bod ni'n rhoi canolig ar y dechrau, yn gwir hwnna, fi'n gwybod, bod ni 'di rhoi canolig mlaen llaw, beth fydd cynnwys, beth sy'n digwydd fan hyn, ac wedyn bod chi'n gallu ym-... A falle bod hwnna'n gallu cyfieithu lawr, fi'n credu, yn fwy fwy mewn i sefyllfa anffurfiol neu yy yy sefyllfa cymdeithasol syml, o fewn cymdeithas lle mae yr yym drama gen i, neu ma' ma'r yy perfformiad yn yr ysgol, yym lle bydd y crynodeb ar ddechrau'r noson neu wedi i osod mlaen llaw yn caniatáu i gorff y nosweth i ddigwydd yn naturiol yn y Gymraeg wedyn. O ie, wel ie, mae hwnna'n wir, a wrth gwrs bydde hefyd yym unrhyw beth ar bapur, yn yn sgript ar bapur neu rhywbeth hefyd yn yn yn help. Pan mae rhywbeth yn holl, wedi osod, wedi ragosod, ynde? Oedd na sylw arall o gen ti? Oedd i jyst yn meddwl, um, falle bach yn dilyn beth mae Euros newydd weid, am beth i gwahanol sefyllfaoedd. So, mae dan, ni wedi bod yn siarad lot yn gyfarfodydd, ond ni'n mynd i lot o wahanol ddigwyddiadau.

Dwi'n meddwl bod rhaid ni gadw hwnna fel yr yr ddelfryd, chimod, yr yr yr yr ymarfer gore i'r rhan fwya' o'r sefyllfaoedd. Yym, mewn lle fel hyn, 'se un neu ddau, wel, bydde fe'n gwitho yym i i siarad mewn yn y glust. Ond, chimod, mae'n dibynnu shwt acwstics sy yn y lle. Os oes acwstics da iawn yn y lle, ma' cyfieithu... ma' cyfeillio'n fwy anodd, yndyw e? nag mewn lle le mae acwstic sgwâr, achos bydde fe'n cario mwy. Um, gyda, ac yn sicr gydag un person, wel bydde cyfeillio yn gweithio'n iawn, a mwyaf, mwyaf anffurfiol o'r cyfarfod, mae cyfeillio yn gweithio'n dda iawn. Bydde. Um, sorry, beth oedd diwedd y cwestiwn? Um, ie, ni jyst yn meddwl pan os ar, ar wahân i cyfarfodydd, a os ni falle ydych chi ond rhywun arall fel Um, beth ydych chi'n defnyddio mewn noswaith fel cyngerdd neu beth ydych chi'n defnyddio mewn... Ie, yeah, wel, dwi wedi cyfieithu mewn priodas a dwi wedi cyfieithu mewn angladdau. Uh, wel, mewn mwy nag un priodas a mwy nag un angladd, a mae fe'n gweithio fan ni yn sicr, ond ydych chi mewn lle gweddol set fan ni. Um, Ie, yeah, sori. Ie. Yeah. Ges i brofiad o gyfeillio unwaith mewn yym rhywbeth oedd Euros wedi drefnu, sef yym Hwyl y Cyfarwydd yn Bronnant oedd hi, a 'na gynulleidfa fawr yna, a canran yn ddi-Gymraeg, a dwi'n digwydd nabod rhywun ac yn gwneud hyn, a dyna'r profiad gorau achos roedd y

Jyst gweud, defnyddio yy rothwell cyfieithu ar y pryd, 'dyn ni'n defnyddio fe'n reoledd mewn pethe anffurfiol i sylwebu yn ytrach na cyfieithu ar y pryd. Ie. A defnyddio wedyn pobl lleol yym i gneud y gwaith 'na. So ma' nw'n rhoi naws y peth yn ytrach na cyfieithu bob gair. Ie. Ma' hwnna'n help. A ti'n teimlo bod e fe'n gweithio yn yn llwyddiannus? Yndi. Wych, o, diolch yn fawr iawn, a diolch yn fawr iawn i Gino. Diolch am y noson. Be o'n i'n mlaen, ni wedi cyffwrdd arno fe, ond uh, i ni'n mynd i symud ymlaen i sesiwn y cyfryngau cymdeithasol. Um, go, Dylan, dwi'n meddwl, sy'n mynd i fod yn arfer hwn. Dylan Lewis, mae yn athro Cymraeg yn Ysgol Dyffryn Amal, ond mae e hefyd yn, yn olygydd ac yn arweinydd clonc Tri Chrych Dim, Pabell Bro Llambed,

fel papur bro, achos yym ma' ma' ma' 'na nifer o bethe'n poeni ni fel sy'n poeni nifer o bapurau bro on'd yfe? Dyma rwydwaith drwy Gymru yym ro' hanner cant o bapurau bro sydd yn rhywbeth eitha' unigryw yy sydd ddim gan y Saeson mewn gwirionedd yym a a a yym tri nod sy gyda ni yy fel papur reit o'r dechre sef yym Dod i adnabod ein ardal yn well, hyrwyddo digwyddiadau Cymraeg yn yr ardal a cheisio annog mwy o bobl i ddarllen y Gymraeg. A fi'n credu bod ni fel Papur y Bro wedi llwyddo i wneud 'na dros y blynydde. Oedd hen ddarlithydd i fi yn y Brifysgol yn Abertawe, Robert Owen Jones, yn pwysleisio o hyd yw yr iaith ddim ond iaith fyw os nad yw'n cael ei siarad i darllen a'i hysgrifennu. Wel, fi'n credu bod y Papurau Bro wedi llwyddo i gyrraedd y bobl dros y ddeg mlynedd ar hugain, y deugain mlynedd ddiwetha'. Ond odyn ni'n llwyddo i wneud hynny y dyddie hyn? Y'n ni fel Papur Bro yn poeni bod yn darllenwyr ni'n gostwng, a ni'n itha' agored yn biti ni, yym, a ch'mbod, allen ni fynd nôl pum, chwe mlynedd yn ôl, le o'n ni'n cadw nifer yn darllenwyr ni ac yn llwyddo i werthu mil o o'r yym gopïe bob bob mis, ond mae'r nifer yn gostwng yn eitha' syfrdanol i ddweud y gwir, a ma' hwnna'n adlewyrchu be' sy'n digwydd i bapure newydd trwy'r wlad, dim jyst papure Bro yn brwydro yn erbyn y dechnoleg. Felly, gyda chymorth Golwg 360, 'yn ni wedi lawnsio y gwefan yym hyper lleol, fel y rhai bobl yn galw e, yym, A buon ni'n lwcus bod Christina Davies oedd yn fyfyrwraig ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant yn gwneud gwaith ar greu gwefan, neu efe nath hi greu gwefan clonc tri chwech dim i ni ar lwyfan WordPress. Nawr, wi ddim yn gyfarwydd iawn ar greu gwefane yn WordPress, ma raid cyfadde. Ond dyma beth gyflwynodd hi i ni gyda chydweithrediad clonc tri chwech dim. Achos, Yym, mae'r genedlaeth hŷn yn darllen yn papur bro ni. Mae'r genedlaeth iau yn gweld copi ohono fe gyda Mam Gi a Tad Cu. Ond, hynny yw, wi'n mynd i angladd praw 'ma, bydda i'n ffyngadael cyn diwedd y bore i un o'n darllenwyr ffyddlon ni yn Pencader. Yym, a 'y fi yn teimlo 'yn ni'n colli y bobl sy' wedi bod yn gefnogol dros y blynydde. A dyma beth i ni wedi llwyddo i wneud yn ystod y chwe mis diwetha', a beth sydd mewn gwirionedd yn dda amdano fe yn 'yn barn ni yw e achos taw cyfraniad y bobl. Mae e yn cyfuno beth sy gyda ni ar gyfrifon Twitter, Facebook a YouTube. Yym ar y y llaw dde, ma' 'na feed trydar gyda ni o un o'r pethe o'n i wedi neud bore 'ma gan gynnwys y yr hashtag yy neud gwahanieth ac o dan hwnna wedyn 'na fe wyt ti'n gallu gweld yy sôn am y bore coffi yn Cors Goch ac yn y bla'n so ma' fe yn ateb sawl un o'n node ni mewn gwirionedd, hyrwyddo ein digwyddiade yn ogystal â dod i adnabod yn ardal neu'n well. So mae'r bobl sydd yn byw bywyde ar ei ffonau symudol neu ar ei llechi ac yn y blaen yn gweld bod pethau'n digwydd yn yr ardal. Ac yn is law wedyn mae'n ffid Facebook ni, sydd chydig yn wahanol, ac o dan hwnna wedyn reit ar wylod y dudalen mae, mae, ac eto, mae, mae, mae ffid uh, YouTube. um, o, o'r gyfweliadau byr. Mi'n gweud llaw, fi sy'n gyfrifol am hwnna fwy na neb, achos wy ddim yn siŵr gyda faint o'r cilch gallai rannu cyfrinau ar ein cyfrifiadur ni, ond gyda pethau fel Facebook a Twitter, i ni'n gallu rhannu newyddion bobl eraill uh, yn eitha rhwydd. Um, Ie, yeah, so dyna beth sy'n poen i ni. Nawr, mae'r ma, ma papur bro'n talu yn dda, Mae pobl yn gefnogol iawn o ran cynnwys hysbysebion, felly'r cam nesaf ni nawr yw trial gwneud y wefan i dalu. Yym, er does dim coste. Does dim coste yn rhedeg y wefan heblaw am dalu am y parth enw, clonc tri chwech dim dot cymru. Sdim isie talu am bapur, nag argraffu, na dosbarthu. Yym, felly, dych ch'mod, does dim coste i'r peth, ond bydden ni fel Cardi yn gobeithio wneud rhyw fath o elw mas ono fe. So dou beth sydd ar ôl gyda ni wneud mewn gwirionedd, trial gwneud y peth i dalu, a hefyd mesur yym y darllenwyr, mesur yr ymweliadau ar wefan. Ma' ma' 'da ni ryw fath o blyg-in iddo fe sydd yn dangos inni yym felly bod rhai storïau gwan yn denu ryw gant a hanner o ddarllenwyr, Ond mae 'na storïau falle mae bobl eisiau, sy'n ennyn mwy o ddiddordeb, y mwyaf ni 'di cael yw 2,600 o ddarllenwyr ar un stori a oedd hwnna, chimod, pan mae pethe syfrdanol yn digwydd yn yr ardal, yym ryw ryw ddamwain car neu beth bynnag, yym mae bobl eisiau gwybod pwy pwy sy pwy sy wedi cael ei ladd neu beth bynnag. Yym ma' ma' wel oedd hwnna'r achos oedd yn Llanybydder cwpl o fisoedd nôl yn stori drist ofnadwy, bechgyn buodd farw'n heniel. Yym, ond wrth gwrs dath e a gymaint o ddarllenwyr ar y pryd achos o bobl eisiau ffindio mas beth oedd yn digwydd. Mater arall sydd gyda ni, yndyfe, odyn ni'n dal i fod yn bapur bro traddodiadol yn sôn am gydymdeimlo, penblwydd yn 60, penblwydd yn 75 ac yn y blaen, neu odyn ni'n mynd i gyfeiriad mwy o, o newyddiadura? Yym, ond gan bod ni dal yn wirfoddolwyr, sy'n gwneud y peth tu fas i oriau gwaith, mae yn anodd, achos mae hwn yn beth dyddiol. Mae hwn yn beth i'r funud, yn dyw e? Um, so, so, dyw e ddim yn dod heb i waith. A lot o gocso. Mae lot o waith cocso bobl i gyfrannu. Nawr, gyda ni ar yr ochr chwith, a wy'n bennu gyda hwn, fan hyn mae bobl yn cyfrannu i straeon. Oedd Gethin Morgan wedi cyfrannu stori am y sioe swclod oedd yn Sillian, Theatr Felin Fach yn cymryd mantais o'n gwasanaeth rhad ac am ddim hefyd yn sôn am ddigwyddiadau fel Linda Griffiths, Maneithwr, rhywun wedi cymryd rhan yn y Great North Run ac yna i o'r man yn Dinbych-y Pysgod. So, chi'n gorfod procio a gweud, edrycha, wyt ti'n gallu rhoi dy stori ar ein gwefan ni, ond dyna beth sy'n gwneud e'n dda wedyn, mae'r bobl sydd wedi cyfrannu. Odw, wi'n rhoi stori nawr bryd i'w gilydd, ond dyna ni, o'n i'n sôn am cystadleuwyr y Ffair am, a mae mae e'n dod â â â chanlyniade a llunie digwyddiade lleol, fel ma'r papur bro yn arfer neud, ond yy yn fwy yy cyfredol. Cwestiwn ges i nos Lun yn nghyfarfod rhwydweth Papure Bro Ceredigion o'dd, ife achos yn gwefan ni ma'n darllenwyr ni'n gostwng? Wel, Wi'n gobeithio nac ife. Yy wi'n gobeithio mai treial taclo'r broblem o gostyngiad mewn nifer o ddarllenwyr i ni drwy gyflwyno gwasanaeth newydd, achos ma' 'da ni wahanol gynulleidfaoedd, ma'n gynulleidfa traddodiadol 'da ni, sydd ddim yn cyffwrdd â unrhyw dechnoleg ac a ma' nhw moyn cydio mewn papur. Ond, wel, dyma ni, ma' 'da ni gynulleidfa sydd yn eistedd yn y gorwedd, yn y gwely, o flaen y teledu, ar y soffa ac eisiau gweld newyddion a mae'n bwysig bod y newyddion mae'n cyrraedd nhw yn Gymraeg. Dyna'n farn ni. So dyna un o'n, on, on, on, well, dyna ni, dyna'n nghyfraniad i mewn gwirionedd. Ond chybod, chybod mae yna bapur bro i gael ym mhob ardal yn ose. Ac maen nhw i gyd yn galw mas am wirfoddolwyr i ddod nhw. Felly, os ych chi'n byw mewn ardal lle mae yna bapur bro, cewch gwirfoddolwch